Halime-i Sa'diýýe aýdýar, Men-de Mekge-i Mükerremäge geldim diýýär. Tä çaga almadan çürim. Oňam, görsem, Abdulmuttalyp bir haýbatly ulkan adam Resulullah janyň kakasy öňümden çykdy diýýär. Oňam aýtdy, Adyň näme diýdi. Adym Halime diýdim. Oňam, Taýpaň näme? diýdi. Men, Taýpam Beni Sa'd diýdim. Oňam Abdulmuttalyp aýtdy, Beh, beh! Sa'dun we Hilm? Heý, nähak gowy zenany sen! Adyň Halyma bolsa, taýpaň Beni Sa'd bolsa, Halyma diýdigi mähriban diýdigi, Beni Sa'd diýdigi gönenen diýdigi. Nähak gowy sen gowy zenana bolýaň! diýipdir. Meň ýanymda bir ýetim oglanjyk bar. Dädesi dünýeden geçdi. Sen şony alsaň gowy boljak. Başga zenanalary emdirýän zenanlara aýdamda, Aý dädesi ýok bolsa biz alyp gitjek däl. Näme üçin? Şon ynam berýän, kireý käriräk berýän, hoş bolup käriräk pul berýän dädesi. Muň dädesi ýok bolsa onda bize kän pul berilmez diýip başga zenanala almardy diýipdir. Sen şony alsaň-a gowy boljak, diýipdir Abdulmuttalip. Ýöne şu taýynda bileýliň, başga zenany-la almaýanmyşdyk, wah, gör mäni şonda näzär berip aljakkä diýenmişdikle. Resulla janyň ýalpyldap duranyny görse-le, gujaklap alyp gitjekle. Ah, nesip dälmişdi. Baryp şo çagany bir göreýin diýse-le, gujaklap aljakla. Gören-akla, hä dädesi ýok bolsa, onda biz aljakkä diýip gitýänmişdikle.

Soň Abdulmuttalip, Gel Wally diýip, meni yzyma düşürip alyp gitdi diýýär. Halymaň özi gürrüň berýär. Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemi üçülenji emdiren hoşbagt gönünen zenana. Nesibesi bolan zenana. Soň Gelibe, gelibe diýdi, Äminäň öýüne eltdi. Soň Ämine, Ählen we sählen, hoş geldiň, gel, Zenana, Gel emdirýän zenana diýip meni öýe saldy. Oňam men aýtdym, Men äkitmeli çagam häni, görsem diýip aýtdym. Oňam Ämine aýtdy, Ol otagda bar, bar ýör göreýin diýip aýtdy. Oňam men ol otaga bardym, görsem bir ýalpyldap duranja, akja, malapa dolagly, eteginde ýaşyl düşegli, gülden owadan, nurana oglanjyk görsem ukuda ýatydy diýip aýdýar Halima. Oham baryp gördüm görsem bir aňry döwür nurana çaga ukuda ýatydy oham oýandyramaýyn diýip elimi gursajygynda goýdum elimi gursagynda goýamda gözüni açyp güldi diýýär Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem ah gözüni açanda gözünden görsem nurla dökülip dudy göterakana maňlaýyndan gözüniň arasyndan ogşap bi çagany özüm saklajak özüm äkitjek muny diýipde göterip ugraberdim diýip aýtýar.

Halyma aýdýar, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem göterip alyp gitdim. Göwsümde zat süýt ýokdy, näme acdyk, horduk, suwsuzdyk. Ol Resulullany göterip göwsüme alamda, ýöne görsem göwräm, göwsüm süýtden doly, sog çykdy. Oňa Resulullah jan içdi, içdi, gandy. Ýanynda başga süýtleş dogany-da bar. Onda emdirdim, o-da gandy. Ine, bu-la bir ulukan bir keramat bolup düşdi. O hem adamym, özümiz açdyk, heý bir horlukdadyk, adamym baryp düýä başym bardy sagmaga, düýäň zat-tüýt ýokdy düýede, emma bir gezek baranda görse, düýäň ýelini çişip dur, ýöne çog çykjak bolup dur düýäň süýdi. Ondan-da. Diýende sagyp, Biz-de gönenip, gönenip içdik, hem çagamyz doýdy, hem Resulullah Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi we sellem doýdy, hem özümiz doýduk, hem adam doýdy. Aý, şo gije ýatdyk şymatyly, şojurek ýatmapdyk, açlykdan, horlukdan çagamyz-da ýatmardy, ol uzak gije-de aglap oturardy diýipdir. Deşlapur gören Resulullah jandan bereket boldy diýipdir. Ertir boldy, Mekge-i Mükerremede galdyk, ertir indi obamyza gaşyn alyp gaýtmaly bolduk, Resulullah sallallahu aleýhi wesellemi. Bir arkasy baş, bir meriz eşegimiz bardy, üstüjigine minip ugradyk, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem-de gujagyma aldym, ugraberdim. Ol başga zenanly-da çaga tapany tapdy, tapmadygy tapmady, hemmämiz ugramakçy bolduk, Beni Sagt diýen taýpaň zenanalary. Äý, eşegim bir gaty-gaty itýä, bir gaty-gaty itýä, başgalaryň gözleşen-ä. Oňam başga boýdaşlam aýtdy, Eý, Halyma, sen bi ulagyň, eşegiň öňküden parh etdimi, bir miriz ýalytdy, arkasy ýara ýalytdy. Onda men aýtdym, Ýok, boýdaşlarym, ozal gelemde muň üstünde bir nur ýokdy, muň üstünde bereket ýokdy, ah, indi muň üstünde bir çaga bar, muň üstünde bir bereketli bir çaga bar. Biz bilen işi ýok. Güýä meselen bir ol ulag, türkmen ulag diýýär minilýän zady. Ol ulag, ol eşek, meň üstümde seýýidül ewweline wel ahyrin bar, behteryn adam bar diýip bir ýarasy ýadyna düşmäni ýortup barýan ýaly bolupdyr-da. Onda her hal obamyza bardyk diýýär. Oňam biziň gawarymyz, goýnumyz, geçimiz bardy diýýär. Halymaň özi gürrüň berýär şu gürrüňleri. Bile giderdi-le, agşam aç gelerdi-le ozal. Emme indi bi mübärek çaga geleninden soňra, biziň dowarlymyz, goýun-geçilimiz giderdi, doýup gelerdi. Giderdi, doýup gelerdi. Agşam iým iýmerdi dowarlym. Emme halkyňky giderdi, aç gelerdi. Giderdi, aç gelerdi, iým iýerdi. Halk da muny gürrüň ederdi, bi-de Resulullah janyň berekedinden, keramatyndan bolup düşdi diýip aýdýar. Möhüm Halima aýdýar, Bir ýaşa ýeterläberende açyk keplemä göderdi Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi wesellem, Ve kâne lâ yemessu şeyen illa kâle Bismillah. Hiç kim öwredenak, ýöne şu her zat etjek bolsa şu bir ýaşyndan başlady, her zat aljak bolsa turanda-oturanda Bismillah, Bismillah, Allajanyň ady bilen, zol şuny aýdardy diýip aýdýar. Bu hem obamyza Beni Sagt diýen taýpaň arasynda bitin gürrüň boldy, Aý bir bereketli çaga bar bolmaly diýip, obamyza ýaýrady, hemme kişi şini Halymaň elinde bir çaga bar, beter bereketli çaga diýip, biri meriz bolsada meň çagamy alyp giderdi. Maly meriz bolsada alyp giderdi. Diýesi meriz bolsada alyp giderdi. Ýa bir zenany meri-bihut alyp gider, şu çagany şoň ýana eltende, üstünde goýanda, elini goýanda, şo wagtjyk Allajanyň gudraty bilen şyfa tapaýýan. Muny obanyň adamlary, Halymaň öýünde bir bereket bar diýip, geň bir zat bolup galypdyr. Oňam Halyma-i Sagdiýýa-y diýe, iki ýaş doldurdy, bol bereket bilen biziň obamyza, il-günümize. Iki ýaş doldursa näme bolýa? Süýt emdirmek wagty tamam bolýa, indi enesine täbil bermeli bolýa. Oňam iki ýaş doldurdy, enesine getirdik muny. Oňam Äminäge aýtdyk, eý Ämine, bu çagadan biz aýrylyşasymyz gelmeýä, muňa biz öwrenişdik. Bu Mekgeýi Mükerremede merizçilik bar, weba bar, ulkan dertler bar. Sen bu çagany ber bize alyp gideýli. Biz Mekgeýi Mükerremäň merizçiliklerinden gorkýas, aý iltimas edýäs, haýyş edýäs, ýene bir mukdar saklaýylla diýip, Ämini düýe berjekgäç, agam indi mezennet boldy diýip, biz-de zol ysrar etdik, ýalbardyk, ahyr aý bolýa-da diýip, bize ejaze berdi, Ämine, Bolýa alyp gidagaň diýdi. Biziň ýalbaryp durşumyzy görende. Uhum, Halymy ýesadyýýa aýt diýýä, biz ony alyp gaýtdyk diýýä, ýene-de.

Şo doganlam Gündizlerde ýok, sagat agşamlarynda gelýär, ýiräk gitýär diýip, menden sorady diýýär Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi wesellem. Umm Halime-de aýdypdyr, Olar şo goýun bakmana gitýärler diýip. Oňam Resulullah aýdypdyr, Men-de gidaýyn-la şolar bilen, höwes etýän, ýeke galýan diýipdir. Bir ýaşynda kepläp başlan oglan iki ýaş ýarymynyň içinde indi açyk kepläp ýortup daýaw wagty ine oglanjyk bolup ýortup ýören wagtymyşda Resulullah sallallahu aleýhi wesellem Oham men aýtdym bolýa erti sen-de doganjyklaň bilen gidaga diýdim diý Oham erti ennamyna ýagjaz saldym gowdy eginbaşlaryny gaýymrak eginbaşlaryny geýdirip iberdim diýä Resulullah sallallahu aleýhi wesellemi doganlary bilen Oham ýolda bir taýajyk tapyp Ata edip, çogan ýanjak bolup, ça atany al akana, ýene gitdi şola bilen bile diýýär. Ohom süýr güner saryrak bolly, süýr güner saryrak bolly, bir den görsem, şol Zamra, Abdylla, uly kon doganlary, süýtleş dogany, aňyrdan ýortup gelýär, yzyndan-da başga doganlary ýortup gelýär. Hem aglaýarlar, hem derleýärler, hem gorkýarlar. Wa umma, wa abata! Aý, dat ene, aý, dat däde, ýet! diýip, Aý, ýor, syp çykdyk, näme boldy? diýdik. Onda, ýet, ol doganymyz Muhammedi öldürdiler diýipdir. Gözümiz bilen gördük, şony öldürdiler. Aý, jan oglum, näme boldy? diýip aýtdym, diýipdir Halyma. Onda biz üýşüp otyrkak, biziň aramyzdan göterakany alyp gidip, depä çykaryp, garnyny ýaryp, iki bölürlerine gözümiz bilen gördük, diýipdir. Aý, Halyma, adamsysa barmyşdyk. Ýet, ýorsup bardyk. Görsek Resulullah sallallahu aleýhi we sellem depäň üstünde Du oham bizi görüp şondan om diýip aglap ýortup gaýtdy diýipdir Halymeýe Sa'diýe gujagyna gaşy oham ýortup geldi gujakladym maňlaýyndan ogşadym jan oglum näme boldy diýip aýtdym onda Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr

Metni Kurany Kerim şu. Elem neşrah leke sadrak, Seň kalbyň ýarmadykmy diýipdir. Bir topar ulamala şuny şuňa ýorupdyrla, üç-dört tüýsli tefsiri bar Elem neşrah leke sadrakyň. Bir manasy şi, Seň gursagyňy ýaryp, Seň kalbyňy ýuwduk diýdigi. Be her hal Resulullah janyň ömründe bir niçe ulamala aýtmyş din üç gezek dagy biri şi iki üç ýaşyndaka biri ýigrimi ýaşyndaka biri Meraç gijesinde bir niç ulamala kärräk bir niç azaňrak Resulullah janyň mübärek garnyny ýaryp Gursagyny ýardyk diýip ine hut Kurany Kerimde-de bar. Elem neşrah leke sadrak, eý Resulullah seň gursagyňy ýaryp seň içiňi arassalap nurdan doldurmadykmy diýdigi. Be her hal ulamalar aýdýa şuny Allah Taala Bir maddy wesaýyla maddy bilen görnüp duran Resullajanyň mübärek içini, garnyny, gursagyny ýaryp, şeýdililliginiň delili ta inki gözle görsün we taryhda sebit bolsun we älem-jahan gürrüň etsin ki, Allah Taala açyk ynsanlygyň gözüniň alynda ony ýuwup, arassalaap, indem beýlek muňa ulakan Kurany Kerim injek, wahyý injek, Ol azamatly nurdan çirim amadigi tapsyn, kalby ýalpyldap dursun diýip, amadigi tapsyn diýip, teýýarlanyp dursun diýip, şu mahaldan süýtden kesilen güllerini teýýarlap goýduklary-da. Be her hal, muny göterip alyp gaýtdyk diýýär Halima. Oham Halimaň dädesi aýtdy diýýär, Aý Halima, muň mizennesi boldy, be çaga bir zat boljak, biz muny käbir bereýin diýipdir. Bu çagany enesine, dädesine säwül bereýin diýip. Oňam Bolýa diýipdir. Oň obaň adamlarynda bir gürrüň bolupdyr, Muhammede jyn kakypdyr, Muhammede näme bolupdyr, bir zat degipdir, muny okutja äkidiň, muny nämä äkidiň. We her hal muny alyp gaýtmakçy bolduk Mekkeýi Mükerremäge diýýär.